Iya bala peninga. Selamat betemu baru kitai becherita nyelai. Cherita ti amat nyadi. Cherita aku. Cherita antung. Keterubah aku ngarap kitai semua gerai nyamai, lantang senang, diberekatka Petara, dirindung Petara ti besai kuasa. Nyadi ketegal penemu ti manah peransang ari kita ti ngasuh aku terus becherita. Tu meh cherita ti kedua. Cherita ti amat menyadi ba pengidup aku, ba tubuh aku ti deka ditusi aku ngagai kita iya nya cherita. Antu kara. Nyadi, mayuh kitai nemu kara. Lebih agi ba pengarap kitai Iban, kara tu enda sigi siti utai tumbuh ti numpang ba kayu bukai. Nyadi, mayuh mega utai nyelai ti nyadi ba pun kara nya. Nyadi siti ari penti pemali kitai Iban. Ti dikingat sampai ke diatu iya nya kitai enda tau sekali-kali ngambi utai, megai utai tauka ngena iya lalu mai iya pulai enti kitai enda nemu sapa empu iya. Lebih agi enti utai nya ayan ditanah. Nya siti penti pemali kitai bejalai ba tanah. Nyadi cherita tu nyadi udah lama ba pengidup aku maya aku agi sekula rendah suba. Nyadi nadai salah aku nyebut endur tu sekula tu laban kara ke disebut aku nya tadi. Diatu udah nadai agi udah ditebang orang udah tumbang. Cherita tu nyadi maya aku sekula ba SK Nanga Kesit iya ke diatu. Nyadi maya nya aku baru primary dua agi mit meh agi biak amai. Nyadi kami suba sekula nyelai enda baka nembiak ke diatu. Kami suba sekula. bebaik ku duku. Laban kami tu tadi kekadang diasuh orang ngambi kayu. Kekadang kami tu tadi diasuh nebas. Kekadang kami tentu berangkut ai. Kekadang maya enda chukup lauk kami tu tadi ngiga kemiding, ngiga daun jabang ke lauk ba sekula. Nyadi, maya nya lemai hari, maya ke kami tetarit ke nebas, nebas rumput ba kompaun sekula nya, aku enggau bala kaban aku nebas ngena duku diri empu. Ngelingi pun kara. Aku pernah nemu nama kebuah kara nya enda ditebang. Nyadi enti orang kala ngajar dia tauka sekula ba sekula nya nemu sida iya kara nya di atas pegung diatu pegung nya peda aku pun nadai agi. Nyadi chukup nyelai kara nya laban ba sekula nya mayuh uhh nama nya rumah utai bukai ngelingi nya baka. Klinik bisi, Jabatan Pertanian bisi, rumah orang bisi, kulu agi rumah panjai diseberai pan rumah panjai. Tang kara nya ba tengah-tengah sekula nya enda ditebang. Kenu ku sida iya, kara tu tadi pedis ka ditebang. Nya kebuah kara nya tadi mayau ra numbuh nuduk sekula nyadi suba enda ditebang, pia ku cherita iya. Nyadi, maya lemai nya, aku enggau bala kaban aku nebas ngelingi kara nya. Laban ke agi mit, enda nemu cherita pasal kara nya, enda nemu utai ke takut. Nya asuh cikgu nya meh tebas laban suba dini nya bisi pekereja am baka ke diatu, nadai kami suba chukup pedis, chukup berinsa. Pulai ngagai cherita tu tadi, maya nya. Kara benung bebuah. Mayuh burung belah puchuk kara tu bepakai ke buah kara laban ke benung mansau maya nya deh. Nyadi aku tu tadi puas ke nempas nempas nempas nya tadi. Aku lalu malik ke atas pu sanuk aku enggau kaban aku mayuh mat burung dia. Kaban aku tu tadi lalu berengkah laban ka gin mit nemu gin mit ulah ngiga kayu lalu nikau nikau. Burung ke datas iya mayuh ka burung empuna ti udah la atas meh macam burung nya dia makai kara dia. Nyadi aku tu tadi ngemata ke iya. Ku aku mata ke iya tadi aku lalu duduk duduk ba bandir kara kayu nya tadi lah ba kara nya lalu mantap mantap mantap mantap pun kara nya batang kara nya tadi. Pun aku mantap mantap nya tadi dia aku lalu tepeda ke siti utai.

Rasuk ka aku ti enchin nya tadi. Jari ngagai mit, eh gerah ku aku. Enda chukup ti enchin tu ba aku. Dia ku madah ka kaban aku. Hei sanu ku aku nguning. Bisi ko bala kaban bukai nya dia tang sida yang tadi. Bisi ke nemu demba sanu nemu ga mit anak mit meh nya deh. Bisi ke duduk-duduk engke. Nyadi. Aku madah kia peda dek tinchin tu aku nia. Hapus anu kia dini deh buli atu tadi kia guna aku. Nya ba selepek mandir kara nya ku aku nia. Nyadi kara nya tadi ne sigi kara nya aja ke bisi dia nadai kayu agi, kayu ke endur anu empai udah pa udah parai udah mati deh. Nya kara pun kara nya besai tak nalahke dua tiga pemerap pemesai kara nya. Semua sida ke. Kala sekula dia jangka ku nemu jangka ku kara nya deh. Tinggi kara nya. Nya tadi laban ke enda tebang orang. Nya iya aja ke giau dia deh. Ngenang nya tadi nyai madah ke aku. Huh sangu ku iya ngena aku. Berani amat dik. Tu kara tu ku iya ngena aku. Nemu aku nya kara ku aku ngun iya. Deh. Pang utai temu ba kara. Nata baik pulai pia ku apai aku. Ku iya ngena aku. Pia deh ku ku. Dia ku tadi meda kinchin nya. Tang mani anak tak meh nyeli iya meh. Bisi mata iya batu tak baka batu ilau nya burak mani amat tak perinching maka ke nama nya. Nadai di kamih laban tanah deh. Tak maka ke baru nya deh. Ninga jaku iya munyi nya tadi aku lalu nikau ke tinjin iya baru. Enda nyadi aku takut aku ninga iya madah ke utai nya tadi enda tau di pegai enda tau di ambi. Tang aku nteri udah ngerasuk ke tinjin nya meda nya gerah deh perusut ke aku baru. Lalu tikau ke aku enda ngambi nya pia ku iya ngeno aku. Utai antu nya pia ku iya ngeno aku. Aku tetarik lalu nikau udah ku nikau entarik badu ku ibuh ke nya. Nyadi udah chukup jam kami penalu pulai, udah pulai uhh baka selama kami lalu mandi makai makai diau ba asrama mai nya deh. Nyadi aku tu tadi laban ka agi mit aku bisi menyadi indu. Ketegal aku tu agi mit nyadi aku tu dibenarka nama nya bala pengajar diau ba asrama indu laban aku tegal aku tu agi mit nyadi asrama lelaki sepiak asrama indu sepiak aku enggau menyadi aku indu ku sepiak nya tino dia laban ke agi mit nyadi dah suh orang ku meh nya agi pemeri dua deh. Iya nyu lama malam semua bala udah tinduk magang magang aku pan sama tinduk kami tinduk maya nya nadai meruan beg nya tak danchau ku tikai dini bisi tilam maya nya ha letrik pun nadai maya nya okay. Nyadi ba tengah-tengah nya semin gaga sida pelantar sepik sepik nyadi ke bed nya meh kendur kami tinduk deh meh nya nyadi semina bisi panggal tikai enggau kua nya aja meh nyadi ngenang ka nya tadi iya meh kira nya jauh malam ati aku tu chukun nya nyamai laban. Agi ingat utai kaya disebut kaban ku nya tadi. Ingat ke utai deh udah digaga aku siang tadi. Aku ke udah ngami pinjin nya. Iya meh kira bala udah tinduk magang-magang. Dia ku tetap nanya meh asai. Nanya meh asai. Kasek kasek kasek kasek. Ngai tinduk-tinduk aku malam nya. Nyadi, maya ke galik nya tadi, aku semina bungkur tubuh aku ngena pua. Mata aku melika atas. Nyadi, dinding asrama kami nya tadi ngena papan. Di atas nya tadi semina dengkah ke sida papan kira mesai dua-dua nya enda di nama nya uhh enda ditutup ambis ngaika angat uhh. Nyadi enda sigi bisi seling atas nya. Seling kira ke uhh tiga tunjuk meh di nama nya ditutup ngena kayu siti siti siti awak ke angin bisi masuk deh pia ku iya. Nyadi lebuh aku utak malik ke atas nya dia ku tepedata teburak utai. Tanya enggau aku, ku aku. Nama nama utai nya? Nyadi utai ke burak nya tadi nyu makin lama makin tampak empu mua. Mung mula baka naka kening aja. Udah nya nyu makin lama makin tinggi, makin lama makin tinggi. Nyu peda magang empu mua nya ari ari nama nya. Seling atas yang tadi deh, seling atas ke taja pan iya di pagar ngena kayu dua-dua yang tadi agi bisi meron peda ke nya tadi. Nyadi gamau utai nya tampak mai peda aku laban gamau nya gamau utai nya sigi burak sekali. Nyadi bala bukai nya sigi ti dua magang-magang. Tak jenak mak mala ga tinduk maya nya. Aku berati utai nya makin lama iya makin tinggi makin lama iya makin tinggi ayan nya deh nyengua. Udah nya nyu sampai paras dada iya nyengua. Apu ko aku nama pun utai nya. Nyadi aku tu tadi enda nyerau ah. Enda ga ku ngerak meh nyadi ku ke ditinduk sepiak nya deh. Nangi ke bala nya tadi. Tadani takut lalu nyerau ah. Aku enda ga ku berani endar nya tadi meh. Tak ada peda ku meh kenya aja utai nya. Iya meh itu nya tadi nyau kelama lama lama. Peda aku tu maka ke selit iya ari maka ke tembus nama nya ari dinding tadi dua dua nya tadi ari dinding atas nya tadi tak. lalu mansak nya tak ke baruh ba tak ngerayap ngerayap tak belu ga lubah ngatik kitai meda tichek dah maka nya iya pala iya ke baruh ulu nya nyum asam asam semak nyu nurun su nurun apuuh ko ku enda mamu tu nya ka nyu mansak ngagai aku kada nya meh ikan empu ti nyin ke. Diambi aku siang tadi. Pia deh ku ati aku nya tadi. Aku nadai daya, nadai enda ga jauh, enda ga ku tau tarik ngereak orang munyi ku sebut ku tadi. Aku merati, aku lalu meda utai nya. Pan aku ni besebut nya. Nyu ga getar aku meda utai nya tadi. Nyadi utai ke peda ku nya tadi nang laban ke terang nya burai tak begerutu gamak mua utai nya tadi. Begerutu, burai apus. Nyu peda mah magang iya empu pala, iya empu tubuh nya tadi. Nya tang rayat tak tunzang, tunzang tunzang nurun ke bawah. Apuu aku. Hantu mega deh ku ku. Nyadi cerita hantu kara tu bala menyadi semua diketu ga ku naka tu dulu laban jam kitai dah cukup. Nyadi kitai nyambung baru cerita hantu kara tu ba terusun ti kedua. Nama pun nyadi ngagai aku meh nya lagi. Meken iko hantu kara nya tadi iko datai. Kak Tungging Tunsang, Ngerayap mua enggau nya beguru tu kira sedepa da meh ari aku. Nyadi betemu baru kitai dudi hari ila ba cherita nyelai, cherita ti amat nyadi, cherita aku, cherita antu.